Ҫав тери пурне те курма хавас. Сап-салам, ыркаҫ пултӑр Шупашкар! Мӗн калар килте, пирӗн халӗ мӗн каласа савӑнтарашӗ кураканӑмӑрсен йӑлта каларӗҫ. Палӑртрӗҫ ӗнтӗ паян пирӗн кунта пӗрле пуҫтарӑнма питӗ пысӑк сӑлтав пур. Чылайӑшне килӗшекен, чуна пырса тивекен юрӑсен авторӗ, Сӑвӑҫ, илемлӗ те асра юлмалла саслӑ юрӑҫ, ырӑ кӑмӑллӑ, пысӑк чӗреллӗ, йывӑрлӑхсене парӑнман маттур чӑваш хӗрарӑмӗ Надежда Ивановна Никитина паян хӑйӗн сумлӑ юбилейне сирӗнпе пӗрле паллӑ тӑвать. Ахальтен мар вӑл ҫуркунне ҫут тӗнчене килнӗ ашшӗ-амӑшӗ тата ҫут ҫанталӑк кӑна хӗрӳллӗ те хастар пулма ҫуратса янӑ. Вӗри туйӑмсем, кал-кал тапса тӑракан шухӑшсем, ӗмӗтсем ӑна вунса кӗртнӗ пекех малла талпӑнма, юрӑ-кӗвӗ ҫырма, сирме пӗрле куракансем савӑнма хистеҫҫӗ. Апла, айтӑр-ха, туссем, паян пӗрле Надежда Ивановнӑна тата ҫуркуннене мухтар, вӗсене халалласа илемлӗ юрӑсем шӑрантарар. Нумай калаҫса тӑмасӑр ҫуркунне юрри тата

Эпир сире курма питӗ хавас. Ҫавӑн та паянхи каҫ пирӗнпе пӗрле юрласа, ташласа эпир шансах тӑратпӑр. Йышӑнса ӳсӗмӗр пирӗн черетлӗ юрӑ Шупашкара пырса курсамӑр. Эсир, ватвансем, аллисемпеле хавасрах. Э?

Хисеплӗ курканмӑрсем, сирӗн валли Шупашкара пырса курӑмӑр. Юрӑ премьери пулчӗ. Паян ҫӗн юрӑсем татах пулаҫҫӗ. Анатолийпе Надежда Никитинсем ҫав тери тӑрӑшнӑ. Сире, хисеплӗ кураканмӑрсем, килӗшес тесе. Ҫапла, паян кунта залра Надежда Ивановнӑн чи ҫывӑх та хаклӑ тус-юлташӗсем, ӗҫтешӗсем, тӑванӗсем, ҫывӑх ҫыннисем пуҫтарнӑ эсир хавхалантарнипе. Юратнипе, ырӑ суннипе, юнашар пулнипе кӑна йывӑрлӑхсем ҫӗнтернеҫҫӗ, ӗмӗтсем пурнӑҫланаҫҫӗ тата, паллах, ҫӗнӗ, хитре, илемлӗ юрӑсем ҫуралаҫҫӗ Надеждӑпа Анатолий Никитинсен. Эсир те, эпир те паян кунта хӑнара, вӗсем вара хӑнасене ҫав тери юратаҫҫӗ. Хӑна юррипеле Анатолий тата Надежда Никитинсем.

Тавах тӑвансем ҫакӑн пек тавах пит пысӑк тав. Тавах тӑвӑлнан ҫупӑпӑр ҫак хитре кӗтесене. Кунта тата пирӗн сцена ҫине пирӗн питӗ сумлӑ хӑна Вӑл хыпарчӗ Абрамова Елена Геннадьевна. Ҫак хӑна юррине шӑпах вӑл пире парнелерӗ. Эпир ҫак юрра Валентин Александрович Абрамова халалласа халӑх ҫине кӑларас терӗмӗр. Елена Геннадьевна, эсир пире парнелени пирки пулчӗ ку. Валентин Александрович нумай ҫул хушши вӑл наци конгресӗнче ӗҫлерӗ. Чӑваш халӑхӗшӗн питӗ пысӑк сумлӑ ӗҫсем туса хӑварчӗ. Эпир ӑна ӗмӗрех асра тытатпӑр. Шел пулин те, вӑл пиртен питӗ ир хӑвӑрт уйрӑлса карӗ. Елена Геннадьевна тавах сире. Ҫакӑн пек юрӑ Хайланӑшӑн ҫак юрӑ халӗ пӗтӗм халӑх валли, чӑваш халӑхӗ валли парне пулчӗ. Тепӗр хут тӑвӑллӑн ал ҫупса Елена Геннадьевна Абрамовна тав тӑвар-ха тӑвансем. Анатолий Никитин кӑштах кӑна илемле кӗлку юрра юррине хӗвелекенӗ вара хӑна юррин авторӗ ҫак вӑл чипер пике сцена ҫинче. Тавах, Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, сире манӑн питӗ ҫуралнӑ кун ячӗпе, юбилей ячӗпе чун-чӗререн саламлас килет. Сире ҫирӗп сывлӑх, телей, юрату, ӗҫре ӑнӑҫу, килӗшӳ пурнӑҫе сунатӑп. Творчество вара, эсир хӑвӑр савнӑ мӑшӑрпа тата янташ ушкӑнпа сирӗн нумай-нумай юрӑсем ҫырса, кӗвӗлесе, халӑх патне ҫитерсе халӑха савӑнтармалла пултӑр. Сирӗн концертсенче аншлаг яланах пултӑр. Тата кӑштах ҫакӑнтапа ӗнтӗ килте ларнӑҫемӗн кунта Надежда Ивановна халалласа сӑвӑ ҫыртӑм. Ҫак сӑвӑ йӗркисенчен икӗ йӗркене сире вуласа парасшӑн. Янташ ушкӑн репертуарта пытӑр ыттисенчен яланах малта. Чӑваш ҫӗрӗ мухтантӑр сирӗнпе, тав тӑватпӑр эпир сире. Никитинсем вӗсем пирӗн пӗрре, мухтанатпӑр эпир вӗсемпе. Тепӗр хут саламлатӑп сире, ал ҫупатпӑр халӑхпа пӗрле. Питӗ пысӑк тав сӑмахӗ калас килет. Ҫакӑнта эсир паян пурте пӗрле зала пуҫтарнӑшӑн, Пирпе пӗрле пирӗн уява пӗрле пайланӑшӑн. Эпӗ паян питӗ телейлӗ ҫын тесе шутлатӑп. Эсир пирпе пӗрле пулнӑшӑн. Каларӑмӑр ӗнтӗ, тӑвансем кунта питӗ нумай пуҫтарнӑ тесе. Ентешсем Хӗрлӗ Чутай тӑрӑхӗнчен чылай ҫак салара лараҫҫӗ. Пирӗн манӑн ҫывӑх тӑвансем. Ман ҫуралнӑ ял Утаркасси ялӗ, Хӗрлӗ Чутай районӗ. Ку Утаркассем те ҫак кунта пур. Утаркассинчи Вазяковсене, Горшковсене, Романовсене чун-чӗререн саламлатӑп. Мишеркассинчи каллех Вазяковсене чун-чӗререн тав тӑватӑп паян ҫакӑнта манпа пӗрле пулнӑшӑн. Хватукассинчи Журавлевсене, Тимофеевсене, Артюшкинсене тата ыттисене те, Ачкасси ялӗнчен килнӗ Егоровсен ҫемйисене, Сурӑм ялӗнчен килнӗ Абрамовсен ҫемйисене Тата залра ларган мӗн пур тӑвана хисеплесе, сире юратса Анатолий Никитин кӗвӗлене пурнӑҫ юррине парнелесшӗн эпир халь. Тархасшӑн.

Тавах, тепӗр хут тӑвӑлна ал ҫупӑр-ха. Питӗ сумлӑ хӑнасем, хаклӑ хӑнасем пуҫтарӑнчӗҫ. Мӗн каламаллине те пӗлместеп. Ҫухалса кармӑр пӗтенпех. Кайран палӑртса хӑваратӑп вӗсем пирки те. Тавах тепӗр хут паян пирпе ҫакӑнта эсир пулнишӗн, тӑвансем. Тавах. Питӗ мускав. Туссем, пӗлетӗр-и, паянхи уявра мана пулма уйрӑмах кӑмӑллӑ. Мӗншӗн тесессӗн эпӗ те Надежда Ивановна пекех Хӗрлӗ Чутай районӗнчен эпӗ ҫав тери мухтанатӑп хамӑрӑн паллӑ чаплӑ-сумлӑ ентешпе. Ӑна чунтан хисеплетӗп, юрататӑп. Унсӑр пуҫне Надежда Ивановна манӑн аннепе пӗр вӑхӑтра Ҫӗрпури культпросвет училищӗре вӗреннӗ. Ку та маншӑн питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулӑм. Хӑйӗн пултарулӑх кун-ҫулне те Надежда Ивановна шӑпах Хӗрлӗ Чутай районӗнче пуҫланӑ. Пинте тӑхӑрҫӗ ҫитмӗл пӗрремӗш, ҫитмӗл пиллӗкмӗш ҫулсенче вӑл Мишеркасси шкулӗнче аслӑ пионер вожатӑйӗнче тӑрӑшнӑ. Сӑмах май, пинте тӑхӑрҫӗ ҫитмӗл тӑваттӑмӗш ҫулта районти чи лайӑх вожатӑй ята тивӗҫнӗ. Ӑна вӑл ҫав тери хавхалантарнӑ. Ҫапла. Надежда Ивановнӑпа эпӗ кӑна мар, Хӗрлӗ Чутай районӗнче пурӑнакан кашни ҫын мухтанать. Эпир ӑна чӑнах та юрататпӑр, хисеплетпӗр. Вӗсен ячӗпе, сирӗн ятпа, халӗ сцена ҫине юрӑ саламӗпе васкать тепӗр пултаруллӑ Чутай пики, Регина Чишкина вальс ҫаврӑмӗ Зоя Спиридонова юррипе.